Eh, apenji eh. sani koro ka sirikal opogoni lemo moro awacho wacho ni omiyi telo moro in ditim ang'o kata dikony ji gang'o an kopo sirikal ni koro luonga kata nowachi niya ni nyakwa jabila acheche gokinyi seche minene chiwe nindo cha ni jakwa jabila in e president ma Kenya eh? kata inyisa ni in president ni koro an jatelo mo manyalo loko ji kata kar matiangi ja eh? awinji bro alos aloso slay queen ma mara ineno slay queen man e chuny boma mineno cham fe ji miorne anyalo manyo yo kata kata idhi wang'e mae welding kata idhi timne mana ang'o kata idhi lose maa kanyo Aloso alosa slay queen mana mamara mamara mok mar ng'ato. Makori ne feyo to wachamo kode. Mano fecha personally. Mano ing'e ni slay, mano ing'e ni, ing'e ni, mano ing'e ni feyo mamari, ing'e ni slay queen kisloso mamari chalo ng'ama oyawo bank account to keto pesa jopiny. Iya wala. Aya ohala nikech sama ang' ogolni sama ang' agolni ah, awacho awinjo ni ah, Aonge pesa moro matin, aonge pesa lot, aonge kata mana pesa moro mar omena. Takone ni ah, Slay Queen na, sani nitie wuod Kisumu moro, pesane moro ilo. Eh? Adwa ni om pesano, pesana adwa ni om. Eh? Iwinja? Koro koseamo pesano, mano pesa mwakonyorego. Ing'e ni sira ikwi gi tich amo yo machuo. Iwe manyangafu.
Kom na pesa ma Kagan, om na pesa ma Kisumu, om pesa ma Nairobi, om pesa ma Nakuru, omera meu.
Oset penjo tieki. Mm.
Kosedwa na bi jidwa penja machielo. Wach machielo. Ai Agero police station ma mara. Ma mari.
Ma mara. Ma mara ma mano koro police station ma ma mara moko no. Mong'ang'a ni mari.
Mong'ang'a ni personally. ma personally mok mar ng'ato. Huh? Iwinja bana. Awinji kwach.
Mano police station ma kata ok rew gi mar ng'ato. Huh?
Eto kori mako jaina ma mikelo. Nitine police mani ng'eni koro aloko. aloko kenya kenya no mano koro aloko kenya bro mano koro aketo mana police station ma mara ma en yuto nweng'o na tedhi dong'e niya oketi e telo ok ing'e sama ang' niwuog e telo oketi e telo odiochieng' matin in oketi e telo ok ing'e sama ibiro wuok e te Telo. e telo Huh? Iwena wuondi Huh? machielo Machielo to kendo ma mimi ng'e ni en ka kaka ineno wasumbni.
Koni wasumbne. Kaka ineno wasumbni.
Iyudo ka ng'ato osechopo higni prabich, owadgi moro dwa gero dala. Eh. Koro iluonge kata e chuny boma ni ng'ani ochieng' kena, kia ang'o ang'o. kiang'ane kiatimore nade kiebigo da awacho ni "Ah, an awuodho awacho ni ineno chikegi nokel talokogi koro joma chwo nyalo go dala maonge dhako aketo ni ah joma chwo ogo dala maonge ang'owa onge dhako dhako maning'e ni an e telo in e telo tete ema koro tiyo sirkal koro tende sirikande matiyo Kore kusema. Ani kusema na kusema kila kitu. Kore ngeni ya sami ketu chu, chikene chuani. Joma mon pe nyaki ketu okin ke ni ni favor mane ngiyo mana kor chuwe ten. Okirwa ko nya war kon chiel.
Wore kya kon chiel okirwa ke. Irwa ko wechete. Iche kiketo niya. Ng'ama nyako nyalo dhi katedo maonge dichwo. Hmm? Hmm? Zile iko mineno ni chuimbo ma mineno maneno mm, miel me miel gi. Hmm? Iketo ni nyalo dhi ka tedo maonge dichwa. Mani ng'en koro keto atenda ema tiyo. Tendi Hmm? matiyo.
To depo ni ng'ato oketho chik e tendi ne. Hmm?
Koro mani ng'en asewacho adi? Aseweche adek koso ariyo? Mano koro aken mar adek. Mar ang'wen,
ing'e ni youths ma sani oluoro dhi lemo, ichune "Ah, nyathina kata mama ukoni ni nyathina dhi lem, kama kawuono chieng' odhi. Gini isayoga asaya ji. Hmm? Ikono sigo. Dhi e polo maonge lemo. Dhi adhi e polo maonge lemo direct. Keso bi oyudi ma kuni wach ma gima ne timo. Keso yudi ma hii nyasaye kuno wach ma gima ne timo bana. Keso yudi ma malo kuno. Apenji.
Eh? Idhi adhiya daira e polo monge. Piach. Irito kes ni. Ini iriti kes dhi adhiya e polo maonge lemo. Mani ing'e ni koro chik dha an e president bana. An e... Ka koro kanisa ga mabe pastors gi yude gi osara mo matin sadaka mo gine to koro dong ji dewe lemo mang'eny ka tendi ko tiyo kamano. idhi ne bana dong' ipenja gik ma anyalo timo ka dhi e telo eh? awinji kwach koro namba adek ah, mane wasewuo namba ang'wen koro namba abich eh? Hmm. ma muhimu bada dong' idwaro pesa
pesa adwaro dong' pesa ema ji manyo ema ji manyo Koro adhi amanyo iluongo ni pesa ni sabuni ya roho. Adhi amanyo ineno mo ma joma mine wire sienda to biro ne. Eh? Ano wadi pado go diche ni pop. Ero mi nene yienyo yienyo. Ibas ineno kaka nene pame to yienyo yienyo no. Eh? eh. Adwa ni en kora lok en mor pesa. Kata ka in gi siling' aluf adi achiel. 1000 kende. Kipando kod e pesa. Kinyi chiemo mag okinyi yudo ka pesa opong'o gunia. Imeo. Mocha koro ok en mar wiro sienda en mar wiro pesa. Mm. Mocha. Ineno mama koro joma nyiri ineno wicho osiato ma koro ka giwiso ng'ielore koro ineno osiato chan. Oyiengo namba plate. Oyiengo namba plate oyiengo. Eh? Adegi Simon Makidagi. Mono koro iwere iwire pesa. Hmm. Mano ing'e ni tende matiyo. Mano koro aloko chike. Omera mogik.
Kikona machielo nyathina. Mogik.
Mogik. Mogik. Mogik. Eh? Mogik. An ineno Kona mogik na winji. Ineno. Be sina wiye. Ineno ineno ineno mm, ai, kambi maloso gine ni. Gini iluongo nang'o? kambi moro moro maloso iluongo ga nang' ka ji nindo gotieno nitie gimoro itiyogo gotieno ka sama ji nindo
kambi maloso rabayom eh. aloro te aloro to ing'e gimomiyo aloro eh. iyudo ka samoro slay queen moro nisechiko osebedo ka chamo pesani koro nyasaye odonjo e chuny owacho ni kawuono tadhi limo ng'ane Iwacho ni adhi limo ng'ane an kawuono, ng'ani asechamo feche moromo. Koro kisebiro in be ing'eni irite, dhiang' dwa chamo lum, Eh, igo orako. eh. Omera dong' idwa Maka tiye, ng'ato nene kuotho gi nyathi ma idwa ti- nyako. idwa tiye Ng'ato pesani. ng'ato wachni aneno dede ka chamo lum. Idwa tiye pesani. ni koka jwala moro jwala moro ni koro oketi ni koro oh, 5000 ni menya thiso sesamo koka ok inyal winja asali as, Asali ya nyuki. asali ya nyuki anan kami maloso gigo koro atu ifadhi be jogo dhi miya telo adier Mano timi itelo. te Mara hiyo. telo bipani jogo dhi Obedi miya dwaro kiny kata saa abiriyo. To an. Eh, kaneno ka tindi tek ahinya Eh. an atho chon uika chon adhi acham lanj e polo an ketho bana to ok inyombi mondo kata ketho to itho kiwe chien ka maber ber akike kodhi ikona we kodhi iwe aa in kata itho Eh, ma ok inyuol gi dhako oika gi mbegu na to te iki gi mbeguni te an ang'am wadu
Wo- wo- wo-